Аллаһ Сөбхана вә Тәгалә исеме белән Бисмилләһи рахмани рахим дип ачып җибәрәбез. Һәм чираттагы бүгенге өйрәнәчәк хәрефебез безнең Йә хәрефе. Йә хәрефе. Йә хәрефе ул безнең татар телендә бар, урыс телендә дә бар. И, татар теле әлифбасында да, урыс теле әлифбасында да Йә хәрефе иң соңгы хәреф булып тора име? Һәм гарәп телендә дә йә хәрефе алфавитның иң соңында урнашкан. Тик йә урыс, татар теле йәсе белән гарәп йәсендә аермалыклар бар. Безнең татар телендә йә хәрефе ул бер хәреф. Йә хәрефе ничек языла бездә? Йә хәрефе ул йә дип языла. Ә менә гарәп телендә ул ике аваздан тора. Йәдән һәм Әдән. Йә. Йә. Йә хәрефенең язылышын карап китәр өчен безгә сызык кирәк. Йә хәрефе ул сызыктан әз генә өстә башлана да, менә шушындый иттереп аска бик матур борылып килеп баса. Аны нәрсәгә ошатырга була? Аны үрдәккә ошатырга да була, аны ошатырга була гитарага, кем нәрсәгә ошата, шуны шулай итеп исем, исендә калдыра. Аның исеме Е. Е. Аның исеме Е. Ә авазы и, и. Без бу авазны кыска и дибез инде татарча. Кыска и дибез, әмма и авазы. Һәм ул нечкә аваз булып тора. Сүз башында Без инде беләбез, гарәп хәрефләре һәрвакыт алар җиңеллеккә омтылалар. Һәм менә шушы авыр, катлаулы, үзе генә басып торганда катлаулы булып күренгән хәреф иң бер бәләкәй генә ыргагын ала да, Һәм менә шушында үзенең ике ноктасы белән килеп баса. Менә карагыз әле, нинди катлаулы хәрефтән ул шундый бик гади хәрефкә әйләнде. Бу аның сүз башында тора торган э, ние, кыяфәте. Һәм ул үзенең менә шушы урыны белән үзеннән арттагы килә торган хәрефкә тоташкан булачак. Һәм сүз э, сүз уртасында да ул үзенең менә шушы гадилеген югалтмаячак. Менә болай язып киләбез, киләбез дә бит инде. Менә шушындый э, әйбер барлыкка килә безнең. Һәм без бу әйберне бик күп хәрефләрдә тәдә дә күрдек, бәдә дә күрдек. Бер нәрсәсе белән дә ул ул хәрефләрдән менә бу язылышы аерылмый. Тик я хәрефенең астында һәрвакыт ике ноктасы булачак. Безнең тә хәрефендә ул нокталар минең хәрефнең өстендә булса, я хәрефендә ул нокталар аста була. Менә укыганда игътибар итәргә кирәк. Тә сызыкның өстендә ике нокта күрсәң, ул һәрвакыт тә булачак. Сызыкның астында ике нокта күрсәң, ул я хәрефе булачак. Һәм менә бу урыны белән ул үзеннән алда килә торган хәрефкә тоташкан була. Һәм менә бу урыны белән арттагы килгән хәрефкә тоташкан була. Ә менә сүзнең азагында ул тагын үзенең менә шушы бик матур кыяфәтен ала. Сүз азагында ул шушындый бик матур кыяфәттә булачак. Менә бу урыны белән үзеннән килгән хәрефкә тоташкан була. Хәзер инде карап китәбез хәрәкәләр белән. Беренче хәрәкәбез безнең фатха. Фатханы язып куябыз өскә һәм укыйбыз я дип. Я. Я. Яки я дип болай укырга да була. Йә. Кәсрәне язып куябыз, хәрефебезнең астына укыйбыз йи. Йи. Йи дип. Һәм дамма һәрвакыт э, хәрефнең өстендә өтер формасында булачак дидек. Язып куйдык та, укыйбыз ю. Укыйбыз ю. Йә, йи, ю. Яки е плюс у. Ю. Йә, йи, ю. Йә, йи, ю. Йә, йи, ю. Безнең калды тагын сәкенебез. Йә хәрефе. Аның өстендә сәкен. Шушы сәкенле хәрефне укар өчен безгә нинди дә булса хәрәкәле хәреф кирәк була. Һәм без аны укыр өчен үзебезнең ә ә хәрефен алабыз һәм укыйбыз әй, әй, әй дип. Әй. Йә, йи, ю, әй. Йә, йи, ю, әй. Йә, йи, ю, әй. Инде хәзер китабыбыздагы күнегүләрне укып китик. Унбишенче бит. Әй. Әй. Әй. Әй му. Әй му.

Мәйтәйни. Инде хәзер тагын бер мәртәбә кабатлап килдек. Без нәрсәгә төшенеп калырга тиешлек? Я хәрефе үткәндә я хәрефе әйттек, ул безнең нечкә авазыбыз дидек. Ул һәр вакыт фатха белән я, кәсре белән и, дамма белән ю дип укылачак. Ә инде сәкин белән әй. Бу билеп чыга, бу безнең э, нечкә авазыбыз. Һәм инде аның язылышына игътибар итәргә кирәк. Язылганда ул бер үзе генә басып торганда, ул бик матур кыяфәттә, менә э, нигә үрдәккә ошаган формада була. Ә инде менә сүз башында һәм сүз уртасында ул бик гади, шундый бер бәләкәй генә ыргак астында ике ноктасы. Менә шушы ике ноктасыннан без һәрвакыт кайда гына очратсак та я хәрефен таный алачакбыз. Һәм тагын нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Инде сүз азагында ул безнең тагын үзенең бик матур кыяфәтендә басып торачак. Һәрвакыт ике якка да тоташкан була, я хәрефе бер вакытта да бер вакытта да басып тормый бер үзе генә. Ул һәрвакыт ике якка да тоташкан булачак. Һәм менә шушы әйберләрне без инде төшенеп калсак, бүгенге дәресне үзләштерегән булабыз бик яхшы иттереп.